Taňryýalkasyn. Onsoň-a neme ýalpylaýaňyňam ýeňsiz köýnegiňleri ogurlap barýarmyň? Bir ýeňliräk birini tapaý. Menem, Ony nirden tapaýyn-aý, ony nirden aýtdy? A tüweleme, täze goňşymyzyň bir ýüzi açyk diýdi. Hah, adama meňzeýär diýdi. A şondan bir sorap gör diýdi. Aý, belkem bardyr şonda diýipdir-aý. Onsoň şoň üçin gaýt. Ýiti gaýtaryn menem ýanyňa. Heýr, ýokdur-da bir, eý, bir ýeňilje köýnegiň bir. Bar, goňşy. Aýt, tüweleme. Ýöne, goňşy, menem täzeräk aldym. Heniz özümem geýemok, bir ak köýnegim-ä bolmaly. Waý, gowy-da şol. Şoň ýaly bolsa gowy-da. Maňa-da geregi şo-da. Özüm intek geýemok-a, goňşy, ony. A şo gowy-da, goňşy. Al göreli. Ä.

Aý, Akgölüň aşan garabalak gurmazy gelşikli bor diýdibi? Şeýlemi? Gelşikli bor diýdi, hä? Onsoň, eý, näme-de bolsa diýdi, şu goňşy tüweleme diýdi, bir ýüzi diýdi, bir ýüzi açyk, bir bir salyhatly, bir, aý, oňat adam diýdi. Sen diýdi, ýene-de barypdan şondan bir balagam sora diýdi. Aý, berer-le diýdi. Aý, onsoň gaýdyberdim men-ä. Goňşy,

Bäh-et. Ýe, eňegime ýetip dur aýtboldy. Ýh! Jorabyň barmy goňşy? Jorap? Hawa. Ha, jorap näme üçin? Şu uzyn ýerini jorabyň içine salar tugun kän bildiribem durmaz goňşy. Ha, bolar goňşy, jorabym men aýar. Ýh, gaýrat et goňşy. Şu toýdan geldigim salykmady üç-dört günden getirip bererin.

Şükür, gel alma. Saglykmy? Saglyk. Hemme öý şerler gowudyr oňşy? Ýa Ralla. Eh. Toýa gitmediňiz goňşy? Gitjek, gitjek goňşy. Neme? Ýaňy bir balak bilen bir köýnegi geýdirip görkezdi, ýalpylaýanlaryny aýtdy. Aý, tüweleme, diýdi. Aý, goňşyň ömri uzak bolsun, diýdi. Tüweleme, saha adam eken, diýdi. E, bar-da, diýdi, bir e, kastyň bilen galyp duguny sora, diýdi. Bu bolşuňa, diýdi, seni toýa äkidip bolmaz, diýdi. E, ýok diýesi ýok-la, goňşy, diýdi. Onda menem gaýdy berdim, goňşy. Bir gaýrat et, goňşy. Nesip bolsa, toýy sowuk geldigim bir on-on bäş günden soň gaýtaryp getirerin, goňşy. Arkaýyn bol, hawa, hawa. Hawa.

Ömrüň bolsun. Toýuňda gaýtsyn goňşy. Hey. Hadi galyp dur goňşy. Sag bol. Aý muny öýde demeden dakaryn özüm. Bolýa goňşy. Ömrüň bolsun. Nesip bolsa toýdan soň rolan näşinden soň getiren goňşy. Ömrüň bolsun goňşy. Sag bol. Sag bol. Goňşy. Hawa. Aman oturanmysyň? Gel goňşy. Saglykmydyr? Saglyk. Hemme öý-işerler abadançylykmydyr? Ýa, Randa! Heý, özüňem gowmy goňşy? Gowudyr goňşy. Al goňşy otursa bir yna gala çaý. Bagyşla bir goňşy. Çaý edip berýär. Çaý. Ýagny ýalpylýandan aýtdy. Ha. Bir ýeri gara balak, ak köýnek, gara kastun, gara galstuk bilen diýdi. Oňat diýdi, gelişýär hemmesi welin diýdi. Bir aýaň şyrgasyna bir üýtgedäýseň diýdi. Heý, bi gapyňyzda bir gara köwüş görüpmi, nämemi daşyşykda? Ýalpyl ýeňňäň. Hawa. Bir şonam soraýsaň diýdi bir toý sowulýança bir. He, Gaýrat et-de, goňşy diýdi. Äý, neň üçin äken, ullakan tapawudam ýok, aýakgalyňa çyzyldy da welin, şo ýeňňäň ho-o meni günüme goýmaýan-a diýdi. Ýeňňäň göwnüne kip bolmaz, Alla öýdüber, heý, goňşy. Özümmi? Bolýa goňşy. Aý, taňry ýalkasyn. Ine sag bolup, toý sowlansoň bir bir aý ýarym aýdan getirerin enşalla. Hudaý ýol berse. Bolýa, sag otur goňşy. Hazir öteýdirin men. Goňşy, sagdyn oturanmysyň-aý? Şükür goňşy. Heý, öňe çyrykmydyr? Öý şerler, abadançylykdyr-da ýerler. Hawa. Ýapdyr, Alla abraýyňy diýiň, Hudaýjan. Aý tüwelemesin. Goňşy henize gidendokmy toýa? Gitjek gitjek. Bir sähel çydapdyr galdyny. Ýaly pul ýeňňeň aýdýar. Näme diýýär diýsene. Hä. Aýdýar tüweleme diýýär. Goňşy seni bela bilipdir diýýär. Hawa. Bi gara kastymmalyk, ak köýnek, gara galstuk, tüweleme gelşip dur aýaň joraplaryň zatlaram diýýär. Ýöne Eje diýýär, Şu papagyny çykaryp diýýär, düýn göçüp gelemizde diýýär, o goňşyň kellesinde bir gara gaýyş papak gördüm diýýär. Hawa. E, bir şondan sorap gör diýýär, toý sowulýarça gaýrat edip bermedimkä diýýär. Galan zatlar-a diýýär, tüweleme hemmesini, hawa, gülýär edipdir diýýär. Heý, şony eger mümkin bolsa, şonyňam beräýseň diýip iberdi, ýalpyleňňem. Goňşy? Haw. O papaga beräýsem bordy, ol papak işçilräk däl wagt birazjyk. Bä. Işi bar o papagyň. Papak däl işýär. Papagyň içine ýumurtga goýduk. Goý, goýsaň goýupsyň da ýumurtga. Aýraýmaly boldy ýumurtga. O ýumurtgany aýyrsaň bolmaýar goňşy. Hä. Oň üstünde towuk otyr. Jüýje çykarjak bolýar. Papaň içinde-de towuk basyrlar maýwanda edýän gürrüň näme? Ýumurtga basyrdyk goňşy, ýumurtga. Eý, papak-da. Hawa, towuk üstünde kürk bolup oturdy şoň. Ýumurtga indi şo jüýje bolup çykmaly diýýän. Ony indi berip bolmaýar. O näme üçine? Aýtdym-a men saňa, papaň içine ýumurtga salyp goýduk. Şo ýumurtgaň üstünde-de towuk otyr. Şoň üçin hem şol berk bolanok. Papak işillidimi? Nähili adam-aý sen? Köýnek diläp geldik berdiň, balak diläp geldik berdiň, bi, Peljegiňi berdiň müň, galtugyny berdiň, jorabyna çenli berdiň müň. Indi gel welaýt bir papaň üstünde şeýdip uly goh edip durjakmaý sen? Şo papak beriljek däl diýildi-gow ýa şuny düşünäýsene sen. Äl bolsadaý nähili adam ekeniňaý senaý bir. Äý. Bolýadaray. Eý. Gel gelini şapbat ýar papaga geçmedi gaý. Şeýle zat islenem kelle beýan zadyma berme. Eý sirlik diýse.